maikarabelo a rona ke go begela baagi se e leng boammaaruri um re tshwanetse re itse gore maikarabelo a rona ke go bega re sa susumetse ke openg re tshwanetse re nne impartial and independent Harbicha. We do have a duty as the media, as journalists, to report accurately and fairly and give the correct information to the communities that we say we want to serve. It was a great conversation.

ba ne ba phuthagane semono mahikeng ba tlile go inosa ka nkgo le go tlhaloganya gore tota ha o le mmega dikgang ka nako ya ditlhopho semelo sa gago se tshwanetse sa tlhalosiwa jang mosola wa workshop e tshwana le ye empowera di-journalist gore ba nne le kitso ya gore ga batla go reporta ka di-elections ba reporta Ka kitso e e natlafetseng ba kgona go na babogedi dintlha tse e leng gore di napagetse gore ba kgone go etsa ditshwetso tse di siameng. Re le babegadikgang go tshwanetse re itse gore ga go atumela nako ya ditlhopho ke eng se ne go tshwanetse gore re se itse, se ne go tshwanetse gore re se tlhaloganye, re itse gore ga re cover-a. di-elections ko e leng gore tla be ra gone ke eng seno tshwanetse gore se dire go tshwanetse re dirisane jang le di-officials tsa di tsa IEC ko e leng gore ba tla be ba le gone le gore ha ile e gore o batla tshedimosetso ke tsamaiso efe e leng gore o tshwanela ke gore o e sale morago go tswa go go bone babega dikgang ba ba re mme ha ile e nako ke yone e e ba neng ba e tlhoka go logediwa ke beng ba ditlhopho mabapi le ditlhokwa tsa ditlhopho tse re bonang di kokotha tse. Ke bona gone go le maleba gore ba IEC ba ba biditse batho ba ke tsang gore ke banna le seabe ba ba botlhokwa thata mo go netefatseng gore baagi ba Aforika Borwa ba newa tshedimosetso e e maleba e e botlhokwa malebana le ditlhopho jaaka o itse gore seabe sa babegadikgang keng mo pusong e tsamaisiwang ka democracy babegadikgang ba botlhokwa thata mme ditlhopho ke um motheo mongwe o botlhokwa thata mo go netefatseng gore eh, democracy ya rona ya tia e tswelela pele ka jalo ke nagana gore se dirilweng ke ba IEC se botlhokwa thata gonne um ba re ruta gore ke se se fetogileng gore re se ka re ga re ya ko baaging re bega dilo tse e seng tsone e workshop ya gompieno e nnile an eye opener mo go nna ka ntlheng ya gore re go amile dintlha tse di farologaneng gore jaaka re le babega dikgang re ka kgona gore re dire tiro ya rona jang mme go le gantsi jaaka re kwala dikgang re ithutile gore gompieno ga re di kwalele rona re di kwalela batho ba e leng goreng ke baagi ba rona motlhankedi go tswa setheong se se beileng maroo tiro le maitsholo a babegadikgang, a re matsapa a bone a ke ka maikaelelo a gore go begiwe dikgang tsa ditlhopho ka phuthunogo go sa gobelele ope. we are here as Moxie Africa to, you know, just share or uh, um, share our tools and resources around uh, how journalists can get it better. And we've been doing this for over 30 years, you know, from monitoring how the media is doing the work to

tiro ya rona ga e kgonagale ko ntleng ga babegadikgang babegadikgang ba na le se ka sekgwa re se bitsang wide coverage mo metseng ya rona tiro e re e dirang ke tiro e e leng gore e botlhokwa thata ka ntlha gore e dira ka matshelo a batho mme ba dikgang ba tshameka karolo e tonna tota go netefatsa gore go nna le kagišo go nna le kutlwano le tlhaloganyo e e siameng ya gore se re se dirang se tle se tsenelele sentle ko metseng ya rona le ko bathong ba rona ba ba ikwadisitseng go tsaya karolo mo ditlhophong go santse go le jalo thupelelo e ya babega dikgang ka ba iec e senotse gape ha go na le dikgwetlho mo loetong lo lwa go bega dikgang segolo jang ka metswedi mengwe ya boitapoloso e e ithwesitseng morwalo wa go gasa tshedimosetso e e hosagetseng. A disinformation e ntsi thata mo e leng gore gona anong dikgwetlho tse re lebaneng le tsone re le babegakgang ke e le gore batho ba social media ba kgona go itirela sengwe le sengwe se ba se batlang go sena mo e leng gore ba ikarabela teng. go na le di-fake news ke bone bothata bo re bo kopana le bone jaanong baagi ba tshepa di-media houses tse di farologaneng gore ra itse gore ga kgang e ntseng jaana e sa buiwe ke the guardian newspaper go raya gore ga se nnete mme jaanong le rona jaaka re le babegadikgang re rotloediwa thata gore um kitsiso nngwe le nngwe information nngwe le nngwe e tlhoka gore e tlhatlhobiwe gore a ke ya nnete a ba tswe mo dikantorong a ba ye ko di-fieldeng ba ye go netehatsa se e leng gore sa diragala tshedimosetso eno ba tla ba e amogetse ba ye ko di-fieldeng ba ye go netehatsa gore mme seo seo ke boammaaruri kgotsa jang we need to verify whether what we're seeing online is true or not. And once we've done that verification, then we go and publish. Di-fake news di re tshwenya ka ntlha ya gore di na le go isa mo phatlhalatseng se e seng nnete mme unfortunately batho ba rona ga ise ba botlhe ba ba kgonang go netefatsa bonnete bwa se e leng gore sa phatlaladiwa through fake media go bega dikgang ke namane tona ya tiro ga go bonolo jaaka bontsi bo akanya babega dikgang ba basadi go ralala lehatshe ga ba ise ba amogelwe sentle ba re ba tshelela mo pogisegong So it's mostly, um, in, I, I don't want to say slurs, insulting slurs, not not really mostly, but insulting slurs against um, uh, the female journalists, mostly attacking them based on the basis that they are females.
Eh, I think it was during the 2021 elections, 2020-2021 elections, um, ke ne ka tlhekefetswa ka go bitswa ka leina eh ka mokgwa ke ne ke le ka teng ka mokgwa ke ne ke bopegile ka teng motho a mpotsa mpitsa ka leina leo and then ga ka ikutlwa pila but ka nako eo ne ke sa itse gore ke tshwanetse gore ke dire eng ke a go ngongorega ko mang ke ile ka e tseya fela ka ka ka e ntsha mo tlhaloganyong yaka Association ya Dipuso Selegae, SALGA, le yone ya re e dumela gore bobegakgang le puso ke monona le lenala. Boradikgang ba santse ba tshameka karolo e kgolo thata thata mo go tliseng lesedi mo setšhabeng le gore communities ba kgone go utlwisisa gore process ya go tseiwa ga ditshwetso mo pusong ke e feng and le gone gore ga se di tsere ditshwetso tseo bone as the community ba ka tshameka karolo e feng go netefatsa gore they hold government accountable. Thuto e babegadikgang ba itseetseng yone mo thupelelong e ke e e tseisang sedidi e bile e tla dira gore ba se ke ba itebatsa se e leng maikarabelo a bone. Maikarabelo a rona a mangwe a matona jaaka babegadikgang ke go ruta batho ba rona botlhokwa ba dimmasepala,

still we have to do the research ka mafelo a e leng gore re ya ko go ona re itse gore le ga re harazitswe kgotsa re tlhekefeditswe re ya ko kae ke di-platform tse di feng tse re ka yang ko go tsona ra ra ra ngongorega ko go tsona go botlhokwa gore ba- di-journalist di itse melao e e leng gore e samagana le ditlhopho le gore ba itse gore ke eng se ba tshwanetseng ba se dire le se e leng gore ba tshwanetse ba se efoge go na le melawana e e leng gore ya introduciwa mo go tsamaisiweng ga ditlhopho e e leng gore e itse ke rona mme go botlhokwa gore le rona re tle re tlhalosetse babegadikgang ka melawana eoa gore e re ga ba bua dilo tse ba tle ba bue from ga nka dirisa lefoko la sekgowa from a position of strength le knowledge e leng gore tla be re sharile le bone do not rush to just publish everything or republish everything take a minute stop think through what you want communities to understand and what you want communities to know about and then report ka kakaretso tshologelo mo baaging ba naga e ke gore ba bega dikgang gonne ba tshepiwa ka go rebola tshedimosetso a ba bege ka boikanyego ka nnete gape ba nne le mokotla mme ba seke ba dira tiro ya bone o kare ba sekame